אונז האלט מען דף סמ ג עמוד בית, תשמ א, לאמיר לערנען לעילוי נשמת אבי מורי רבי יוסף פאר רבי חנא זכרי' עליו השלום, די מאן דחודש די חספאנצער רבי ישראל לעזער, לעילוי נשמת זיין מאמע מרת רצה פייגא בת רבי אהרן צבי עליו השלום. סאו, אונז האבן געלערנט נעכטן א מימרא בשם ר' ישראל כלל ישראל האט געוואוסט אז ס'איז נישטא קיין ממש אין עבודה זרה, עבודה זרה'ס האבן נישט קיין כח, די ריזען פארוואס זיי האבן זיך אזוי פארלייגט אויף עבודה זרה, די דיעפ דאון ריזען איז געווען טו דזשאסטיפיי זייער תאוות פאר עריות בפרהסיא אויף א גרויסע אופן, און אזוי ווי מ'האט געשמועסט ווען מ'זוכט תירוצים, מ'זוכט עפעס א היתר, יו וואנט טו דזשאסטיפיי יור גילט, בלעימט מען עס אויף עפעס אנדערש, האט מען סולד געווען אויף עבודה זרה, באט באמת וואס האט זיי געקרענקט איז געווען

די באדי בלאוז אפ, ס'דא פיקטשערס פון די ווארשעווער געטא ווי קינדער דרייען זיך אין די גאסן, אויסגעהונגערט, די גאנצע באדי איז אויסגעדייט ליטערלי הויט און ביין, און די בויך זעט אויס ווי מ'איז אין די ניינטע חודש, אויפגעבלאזן ממש, דאס מיינט טפיחי רעה אויף ירושלים, דאס איז געווען ביי די ענד פון די חורבן בית ראשון, פעם אחת מצא תינוק, האט ער געזען א קינד שוי טפיח אין מיטל באשפע, איז נעבעך געווען אינגאנצן אויפגעבלאזן, און געלעגן צווישן די גארביטש, אמר לו, האט אליהו געזאגט צו די קינד, מאיזה משפחה אתה, פון וועלכע משפחה קומסטו? ומלא האט די קינד געענטפערט, די משפחה פלונית איז מיר פון די פאלאואינג פון די יענער פעמילי. ומלא האט די קינד ומלא האט אליהו געזאגט, כלומר נישט שטייען מיין הויז און משפחה עניבאדי עלס לעפט פון די פעמילי? ומלא האט ער אים געזאגט לאו, חוץ ממני, חוץ פון אים איז גארנישט דא. נאו אין די ברייתא אין תורת כהנים שטייט אז אליהו האט אים געפרעגט וויפיל מענטשן זענט עטץ געווען פאר די משפחה איז אונטער געגאנגען? האט ער געזאגט דריי טויזנט. ס'איז איבער געבליבען עניטינג? האט ער געזאגט ניין, איי געס אפשר איז די משפחה געווען אזא אייזנבאך צו אזא סארט משפחה וואס האבן זיך קיין עין הרע פארסט דו, עס איז דא געווען פרויען וואס זענען נפטר געווארן ביי די ניינציג, די הויכע ניינציגערס, און געהאט איבער טויזנט איינער, דאך ס'דא די נומבערס. פארקערט, ביי די וואס זענען זיך משדך צווישן זיך איז נישטא אזויפיל, ווייל יו לוז אוט סאם סעקאנד פארטיס. על כל פנים, געווען א ריזיגע פעמילי, אמר לוי האט אליהו געזאגט אים, אם אני מלמדך דבר שאתה חי בו, איך וועל דיך עפעס אויסלערנען וואס וועט דיך האלטן ביים לעבן, אתה לומד ביסטו גרייט מקבל צו זיין? האבן לויט די קינד געענטפערט הן שוא, האבן לויט אליהו אים געזאגט, אמור בכל יום שמע ישראל השם אלקינו השם אחד, האבן לויט די קינד געזאגט סמך ד' עמוד א', האס, זאג עס נישט, שווייג, שלא להזכיר בשם השם, מען האט נישט געוואלט דערמאנען די אייבערשטער'ס נאמען, פארוואס? ווייל שלא לימדו אביו ואמו, זיין טאטע מאמע האבן דאס נישט געלערנט, ממילא האט ער עס נישט געוואלט זאגן.

לקיים מה שנאמר, ס'האט מקויים געווארן דער פסוק, ונשאתי את פגריכם, ס'וועט זיין די טויטע באדי פון די יומענס, על פגרי גליליכם אויף די פארשעמטע עבודה זרות, און דאס איז מקויים געווארן דא אין דער מימרא, ביי דער מעשה, אבער וואס זעען מיר? אז כלל ישראל איז געווען דבוק אין עבודה זרה אליינס, נישט אז ס'איז געווען א קאווער אפ פאר סאמטינג עלס, מ'איז ממש געווען קאנעקטעד צו די עבודה זרה, זאגט די גמרא, בשר דאביק. סאו זעהסטו ווי מאדעך א קינד אפילו איז שוין געווען אזוי איינגעווארצלט אין עבודה זרה זיכער די עדאלטס. ס'איז גמרא יא בשר דאביקי בית ס'האט זיך אנגעהויבן מיט די תאווה פון עריות מ'האט צו דעי קאווער איט אפ מיט עבודה זרה עווענטשעלי דעי גאט טו לאוו איט אבער מ'זעהט אין דעם די גרויסע כח פון חינוך הילדים ער האט נישט געוואלט ראטעווען זיין לעבן פארוואס ווייל די טאטע מאמע האט אים דאס נישט געלערנט הי דידענט וואנט טו עקסעפט איט און אבוויעסלי מידות טובים מרובה פי כמה טאטע לערנט אויס מיט א קינד שיינע זאכן, שיינע הנהגות, שיינע מידות טובות, אמאל זעט מען נישט רייט אוועי ווי ס'גייט אריין אין הארץ פון דאס קינד, אבער אז מ'רעדט דערפון און מ'עקט דערפון און יו ליד ביי עקזעמפל, איווענטשעלי וועט עס ארויסקומען ס'וועט אריינגיין אין דעם קינד און איט וויל קאם אוט במצבים שונים מאת מיר זענען קענען די קענער טוישן מאכן אדער ברענגען א ראיה, שטייט ביי די אנשי כנסת הגדולה. ויזעקו בקול גדול אל השם אלקיהם, מען האט געשריגן ביז ס'געווען תחילת ימי בית שני, האבן כנל ק די אנשי כנסת הגדולה זיך צוזאמגענומען מחזק צו זיין שמירת התורה, שמירת המצוות, און זיי האבן געשריגן דארטן צום גרויסן באשעפער, מאי אמרו וואס האבן זיי געזאגט, אמר רבי יהודה ויתהמה רבי יונתן, זיי האבן געשריגן און געבעטן די אייבערשטער זאל כובש זיין און אייננעמען און אוועקנעמען די יצר הרע פון עבודה זרה. האבן זיי געזאגט, בייע בייע, אזוי לשון פון קרעכצן, אוי אוי, היינו די אחרון ועל הבית, די יצר הרע פון עבודה זרה האט חרוב געמאכט די ערשטע בית המקדש, וקליה להיכלות, האט פארברענט די היכל פון דעם בית המקדש, וקטלני לצדיקות, האט געהארגעט אזויפיל צדיקים, אלס א תוצאה פון די חורבן זענען נעבעך געהארגעט געווארן אזויפיל ערליכע אידן, והגליני לישראל מאי ארעי, מען האט נעבעך פארטריבן די אידן פון ארץ ישראל, פארדייען ווי מען ראקעט ביינאנד, ס'טאנצן נאך דא ארום אין פראנט פון אונז און רייצן אונז נאך אונטער, אונז האבן נאך אלץ אזא שטארקע נסיון, ס'איז אזוי שווער צו פארשטיין, אבער יעדער איינער פארשטייט אליינס אז דער איימער מנל'ע אפוטרופוס'ל ארויס אפילו גארבעטשעווער כהונה, די תאווה פון ארויס איז זייער שטארק פון זינדיגן אין דיע סארט עבירות איז עפעס וואס יעדער איינער סטראגלט, די תאווה פון עבודה זרה איז געווען שטערקער פון דעם, סאו איווען דאו אונז קוקן אן וואס ס'קען שוין זיין פון א געטשקע פון א שטיקעלע האלץ, אבער די עריות, א ערליכע איד קוקט אן די עריות חלק אויכעט אלץ גארנישט, אבער אונז פארשטייען מיר די סטראגל, סאו אימעדזשין ווי שווער ס'איז פאר זיי געווען די עבודה זרה. און כלים יביט עליון, האסט אונז נאר געגעבן די נסיון פון עבודה זרה אלא לקבילה ביי אגרא נאר מיר זאלן באקומען שכר, רייט? אויב אזוי, די גאנצע תכלית פארוואס דו האסט אונז געגעבן די יצר הרע אונז זאלן באקומען שכר, טו מיר א טובה, לא עיר בעינן אונז דארפן נישט די יצר הרע ולא אגרי בעינן, לא מעוקצך ולא מדבשך, האלט עס צוריק איך דארף נישט די שכר, איך וויל נישט האבן די נסיון די יצר הרע, באט אגעין וואס זעהן מיר פון דעם? ווי שטארק מ'איז געווען אריינגעווארצלט אין עבודה זרה, ס'איז געווארן אגעין די זעלבע תירוץ בשר די אבי כמים, נאכדעם וואס מ'האט זיך שוין צוגעוואוינט, מ'האט שוין מוותר געווען על עריות, דעמאלס האט זיך געשטארקט די תאווה פון יצר הרע פון עבודה זרה, ווייל מ'האט דא דערמאנט, מ'האט צוגעגליכן די יצר הרע אז עדיין מ'רקד בעיניני, רבי מתתיהו סאלאמען די משגיח פון לעיקוואד זכרונו לברכה האט מסביר געווען וואס איז פשט, וואס האט מען אנגעכאפט פונקט אלס א משל מ'רקד, טאנצן, ווי קומט דא אריין טאנצן? זאגט ער, מ'טראכט אריין וויאזוי א טאנץ ארבעט, לאמיר טראכטן ביי א חתונה. מען הייבט אן, מען וואקט אזוי יא, מען האלט זיך אן, מען קראצט זיך ארום, אביסל שפעטער די ביטס הייבן אן ווערן אביסל מער לעבעדיג, ענד עווענטשעלי יו געט אינטו איט, און מען נעמט זיך לויפן, באט די גוד טינג איז, לויפן צו לאנג קען מען נישט, געווענליך נאכן לויפן קומט לשנה הבאה בירושלים און דעטס האו איט ענדס, די חתונה סלאוס דאון נאכן לויפן, זאגט ער, די ארידזשינעל זמנים די יצה ר איז געגאנגען צוביסלעך, ער האט געכאפט א פיש דא, א פיש דארט, און יעצט די היינטיגע זמנים, די יצה ר איז רוקד מיט א משונה'דיגע טעמפא, מען לויפט און מען לויפט און מען לויפט, ס'איז אזוי שווער זיך מתגבר צו זיין, אבער זאל מען כאטש ארויסנעמען די חיזוק, מען האלט שוין כמעט ביי לשנה הבאה בירושלים, איטס גאנע סלאו דאון, מען קען נישט לויפן און לויפן און לויפן, די באדי קען עס נישט האנדלן. דורכדעם וואס מען האט מסדר געווען די עבודה זרה, יוסף ווי תלוסי יומי בעת עניסה, מען האט געוואלט מסדר זיין די יצה ר פון עבודה זרה, איז יוסף ווי תלוסי יומי בעת עניסה, זיי זענען געזעצן דריי טעג מיט א תענית, אזוי ווי מען זעט ביי אסתר המלכה אויך איז עס געווען די גזירה, האט מען געפאסט פאר דריי טעג, בואי רחמא האט מען געבעטן רחמנות פון באשעפער ער זאל צושטערן די יצר הרע פון עבודה זרה, נפל ליהי פסקו מרקיע איז אראפגעפאלן א פתק אזא שטיקעלע פעיפער א צעטעלע פון הימל, די אבק סביב בה אמת איז געווען גע'חתמ'עט אמת, אין אדער ווארדס די אייבערשטער האט גע'חתמ'עט איי סערטיפייד מען גייט מבטל זיין די יצר הרע פון עבודה זרה. אמר רבי חנינא שמע מיר אז פון דעם דו זעסט אז דער אייבערשטער האט געשריבן די ווערטער אמת, חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, אז די חתימה פון דער אייבערשטער איז אמת. רשי מסכת שבת דף נ' עמוד א' זאגט, פארוואס טאקע איז די חתימה פון דער אייבערשטער אמת? זאגט ער, די מ' איז די מיטעלסטע אות, די א' איז די ערשטע אות, די ת' איז די לעצטע אות, אני ראשון ואני אחרון, ואני היא, איך בין דאס, ממילא איז מען נרמז אויף דעם, הוי הוא, הווה ויהיה, ראש, תוך וסוף, דער אייבערשטער האט געשיקט די צעטל מיט די חסימה, איך בין מסכים מבטל צו זיין די יצר הרע. נפיק גיריה דנירא מבית קדשי הקדשים, איז ארויסגעגאנגען אזא פייערדיגע לייב פון די קודש קדשים, די מקום מושבו פון די יצר הרע אין די וועלט איז אין די קודש קדשים, דזשאסט לייק די יצר הרע זיצט אין די הארץ פון די מענטש, וואס דאס איז דער עיקר שורש פון די מענטש, ס'איז פון דארט גייט עס צו די רעסט פון די באדי, אזוי אויך ביי די עולם און ביי די וועלט, איז ליגט עס ביי די עיקר שורש ווי ס'האט זיך אנגעהויבן די אבן שסיה אין די קודש קדשים, און אזוי גייט עס ארום די גאנצע וועלט, די תורת חיים לייגט צו אפילו אביסעלע מער, מ'זעט ווען חזל האבן געזאגט אז בריאת העולם און בריאת האדם זענען סימילער איינס צום צווייטן, פאר דעם הייסט א מענטש א עולם קטן, אלעס וואס געשענט אין די וועלט אין מיניטשור לעוועלס געשענקט ביי די מענטש אליינס, ממילא עולם קטן זיצט די יצר אין די הארץ פון א מענטש, אזוי אויך די יצר זיצט בתוך העולם אין די שורש פון די וועלט וואס איז די אבן שסיר און קודש קדשים, איינמאל מען האט מקבל געווען רשות צו צושטערן די יצר פון עבודה זרה האט מען געזען ווי ס'גייט ארויס פון ווי? פון די קודש קדשים ווייל דארט איז געווען זיין פלאץ. האט אמר לי, האט זכריה הנביא געזאגט, נביא לישראל, הנה יצרה דעבודה זרה, דער לייב וואס דו זעסט, דאס איז די יצה ר פון עבודה זרה. ביידע די קארטאפסעלייזן האבן געטרייט צו כאפן דער לייב פון פייער, און שטאמעט בניסן מנין איז ארויסגעפאלן א האר פון דארט, און דער לייב האט געגעבן א שריי, והוזל כלי בארבע מאה פרסה, דער קול פון די לייב איז געגאנגען פיר הונדרעט, מילא גאר א ווייטע וועג. אמרי האבן זיי געזאגט צו די נביא היכי נעבוד וואס זאל מען טון? וויל מען משמיים מרחמים עלי, קאן זיין וועגן ווען ער שניידט אזוי הויעך גייט דער אייבערשטער אים ראטעווען מען וועט אים ראטעווען פון הימל. אמרי הנביא האט זכריה הנביא געזאגט שד י ובדידה דעברה לייגטס אים אריין א גרויסע פאט פון לעד וכס י בעברה סיל איט מיט לעד די שייף קאלייט דיס וויל טעמפער דאון די קאל איטס גאנא אבזארב די וואויס און ממילא העט מען עס נישט קענען הערן, איך זיך וואס שטייט אין פסוק ויאמר, די פסוק זאגט אין זכריה זושא רישא, דאס איז די יצר הרע, וישלח עשו אל ווי? אל תוכו אייפו, די סייז אוו די פאט וואס א אייפו, וישלח את אבן העפרת אל פיהו, מען האט צוגעמאכט מיט די לעד קאווערינג גוט געסיעלט אז עס זאל נישט קענען ארויסקומען, אמרי האבן די אנשי כנסת הגדולה געזאגט, העי, איטס ווארקינג, הואיל והאיס רצון היא היועצת האיס רצון, די אייבערשטער הערט אויס אונזער תפילה אוועקצונעמען די יצר הרע, נביא רחם היצרי דעבירה, לאמיר אייננעמען שוין די יצר הרע פון עריות, די גרויסע תאווה, לעטס קאנטראל דעט עז וועל. בואי רחמי, האבן זיי מתפלל געווען, אומצער רבי אדניי, מען האט איבערגעגעבן, מען האט זיי געגעבן, מען האט זיי אריינגעגעבן, מען האט זיי געגעבן די כח מבטל צו זיין די כח פון תאווה. חפשיות תלותי יומי, האבן זיי באהאלטן יענע, זיי האבן זיך צוריק געהאלטן דרײַ טעג צו זען וואס גייט טאקע געשען, גייט די וועלט קענען אנגיין אן די יצר הרע, אבער היות מען האט איינגעצוימט די יצר הרע פון תאווה, איז די כח ההולדה פון ריפראדאקשען האט זיך אפגעשטעלט אפילו ביי בעלי חיים, איוואסע ביוסע בת יומים האט געזוכט במשך דרײַ טעג א איי לחולה, א פרישע איי פאר א חולה, ולא אשכח איך זאל נישט געקענט טרעפן, האבן זיי געזען אז מען קען נישט לעבן אן די תאווה פון עריות, אמרי האבן די אנשי כנסת הגדולה געזאגט וואס זאל מען טון, היכי נעבוד וואס זאל מען טון, נו ווי פאלגער זאל מען בעטן די אייבערשטער זאל אויסלעשן האלב פון די יצר הרע, אז א מענטש זאל האבן א תאווה נאר פאר אשתו אליינס, נישט פאר אישה אחרת, פלגים מעריקיא לא יהא, ווען עס נאר פופטי פערסענט אויף פון הימל, אדער אינגאנצן אדער גארנישט. כחליני לעיני האבן זיי אריינגעלייגט, מען האט אים בלינד געמאכט די יצר הרע מיט אזא מין סם, אזא מעיקאפ צו וואס, און ער האט אפגעלאזט סאמוואט. וואס האט עס געהאלפן? א האני ביי, ס'האט געהאלפן לא יגרע איניש בקרוביסי, אז א מענטש מיט זיינע אייגענע קרובים זאל נישט האבן קיין נסיונות. סאו מען רעדט וועגן אריינלייגן די אויגן, כ'האב געהאט א קאל די וואך אין בארא פארק, א עלטערע איד איז געגאנגען צו איינע פון די שאוס די וואך, און מען האט אויסגעטיילט דארטן אזא קליינע באטל מעיס, א פֿינף און זיבעציק יעריגע איד האט נישט געהאט קיין אהנונג וואס ס'איז, ער טשעקט וואס זעהן וואס ס'איז, ער האט זיך געהערט און ער האט זיך געשפיצט אין די אויגן אביסל אויף די הענט און נאכדעם האט די אויג געקראצט און מ'האט גערופן די הצלה, זאל זעהן מען אז אריין שפריצן אין די אויגן האט א גרויסע כח, אבער מ'זעהט אז מ'האט מבטל געווען דא די יצר הרע פון קרובים האט עס יא געהאלפן, משום האי טעמא איז נישטא קיין פראבלעם פון יחוד נישט ביי א מאמע און נישט ביי א שוועסטער, ווייל דאס האט מען מבטל געווען. אז ס'דא א אינטערסאנטע שאלה אין די פוסקים וואס איז מיט א געישע נזגאי? ער האט זיך מגיה געווען א אדולט א זכר, און אויך זיין שוועסטער האט זיך מגיה געווען, האט ער יעצט פארלוירען די שם החוסר לגמרי, אפילו לגבי דעם, געישע נזגאי כקטן שנולד דומה, אדער היות ס'איז א כח טבעי א נעטשרול זאך, איז עס נאך אלץ דא. סאו אין ספר בצל החכמה פון ר' בצלאל שטערן פון די גרויסע פוסקים אין ארץ ישראל, זאגט ער אז ס'איז. רוב פוסקים האלטן אז די איסור ייחוד איז א איסור מן התורה, אויב אזוי קען מען נישט מייכל זיין דורך דרשות, אפילו עס איז נישט נוגע די טעם האיסור, קען מען נישט דרש'נען מיט דעם טעם מיט די קרא, די תורה האט געזאגט ס'איז אסור ממילא איז עס אסור. זאגט ער חוץ פון דעם קען מען זאגן א סברה היות למעשה איז הקטן שנולד דומה, קען זיין די תאווה איז אויך נולד מיט א פרישקייט, דיפרענט טעם, וואס א שוועסטער ס'איז א גוי'אישע שוועסטער וואס האט זיך מגיה געווען וואלט מען געדארפט מחמיר זיין.

די פאקט אז יחוד אקעי געוואלדיג אבער ר' משה פיינשטיין ברענגט א שאלה ביי א משפחה וואס די גאנצע משפחה האט זיך מגיה געווען די טאטע מיט די קינדער מאמע מיט די קינדער האבן זיך מגיה געווען טאמער די קינדער מעגן וואוינען אין שטוב די מיידלעך מיט די טאטע די מאמע מיט די יונגלעך האבן נישט קיין פראבלעם פון יחוד סאו גייט אריין א גאנצע אריכות און צום סוף זאגט ער אז אפילו ביי גוים איז אויך נישטא קיין תאווה ביי קרובים און ער ברענגט א אינטערעסאנטע ראיה, די בנות לוט האבן געוואלט מסתערב ווערן, האבן זיי געדארפט אנטרינקען די טאטע לוט, די טאטע לוט איז נישט געווען קיין גרויסע ענדע צדיק, ווען ער וואלט געהאט א תאווה וואלט ער וואלט ער עס געטון, מען האט נישט געדארפט אנטרינקען, די פאקט אז מען האט געמוזט אנקומען צו אנטרינקען אין ארער ארויסצוברענגען די תוצאה, מוז זיין אז אפילו ביי גוים איז אויך נישטא די תאווה, ממילא קען מען מיקל זיין האט ער געלאזט די גיידעם זאלן בלייבן מיט די משפחה צוזאם. אמר רבי אידה אמר רב, מעשה מנחרס אחת, א מעשה מיט א גויטע שעושה חולה ביד זי איז געווען גאר קראנק. אמרו האט זי געזאגט אם תעמוד ההיא אישה זי האט געזאגט אויף זיך אליינס אויב זי וועט בלייבן געזונט מאי חליא, תלך ותעבוד לכל עבודה זרה שבעולם וועט זי ארום גיין רימפלען דינען יעדע עבודה זרה. עמדה למעשה זי איז געזונט געווארן, ועבדה לכל עבודה זרה שבעולם זי איז אנגעקומען צו יעדע עבודה זרה. כיוון שהגיעה לפעור זי איז אנגעקומען צו די עבודה זרה פון פעור, שאלו לקמר האבן זיי געפרעגט די גלחים דארטן, במה עובדין לזיו וויאזוי דינט מען די עבודה זרה? אמרי להם די גלחים האבן געזאגט אכלן טרודן מען עסט אזעלכע גוטע ביטס אויף ענגליש איטס קאלד עקסלעקס און און שוין ושויס און שייך מען טרינקט אביסעלע ביר ענד דעט שוט געט די סיסטעם ראנינג און מתריזין בפניו מען גייט מקיים זיין דזשארני אן די גאו און שוין ס'וועט זיין גוט אמרו האט דער גויטע געזאגט מוטב שתחסר ההיא אישה לכל יום זי קען באשטיין בעסער צו ווערן קראנק לא תעבוד עבודה זרה בכך שי דאזענט ווארק פאר דזשארני אן די גאו און ממילא זי האט נישט מסכים געווען אויף אזא אופן האט רבי יהודה אויסגעפירט, אתם בית ישראל אינן קיים, אונז אידישע קינדער זענען נישט אזוי ווי די גוי'אישע פרוי, ווייל די אידן וואס האבן געדינט די בעל פיאות שטייט הנצמדים לבעל פיאות, ס'הייסט צוליב בלשון תוכחה, ער האט גע'מוסר'ט די אידן אז די גוי'טע איז להבדיל חס ושלום אפשר אביסל בעסער ווי די אידן, הנצמדים מיינט מ'איז ממש קאנעקטעד, כצמד פסל, אזוי ווי א בארעל דעטס סיעלד וויט א קאווער, סאו די אידן זענען אזוי שטארק קאנעקטעד, און לגבי די אידן לגבי די כביכול להבדיל צו די אייבערשטער ואתם הדבקים בה' אלוקיכם, קאנעקטעד אבער נישט אזוי ממש קאנעקטעד פיזיקלי וואס מ'קען נישט צוטיילן. כשתי צמרות הדביקות זו בזו, מען נעמט צוויי פארן און סטיקי א ליטל ביט, איט קאלד קאנעקט טו איטש אדער, אבער ס'איז נישט קיין סאליד סאליד קלעמפינג וואס איז אינגאנצן צוזאמען. נאו, ס'איז גרייט מסניט צו טאן און א ברייתא מאן דעם פונקט פארקערט, לטובת די אידן הנצמדים לבעל פיאות, רעדט מען פון די שוואכע פון כלל ישראל, ס'איז נישט געווען אזוי קאנעקטעד, נאר אזוי ווי קצב מיט א ליד א ישיר, אזוי ווי א ברעיסלעט אויף די האנט פון א פרוי, איטס לוס, איט גאוס אראונד אנד אראונד, ס'קען זיך דרייען. וואט אבער ווען ס'קומט צו די אייבערשטער ואתם הדבקים השם אלקיכם, דביקה ממש פולי פולי קאנעקטעד, סאו לויט די ברייתא איז עס א לויב פאר די כלל ישראל, נישט קיין חסרון. תני רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, מעשה, ס'איז געווען א מעשה בסבתא בן עלות,

ועצה, ואתו אפרו אמרו, איך וועל אריינגיין און דינען די עבודה זרה, קעיר נעמען פון פרייוועט ביזנעס, און נאכדעם וועל איך ארויסקומען. אחרי שיצא זי איז ארויסגעגאנגען, אמר לה, האט ער זי געזאגט, אף את המתיני עד שאכנס ואתו, ביז איך וועל אריינגיין, טעיק קעיר אויף ביזנעס, ועצה, און איך וועל ארויסגיין. אמר לה, האט די פרוי געזאגט, ולא איהי די עתו, ביסטו דען נישט קיין איד? אמר לה, האט ער געזאגט, מה איכפת לך, וואס גייט דיך אן? נכנס איז אריין געגאנגען פאהר בפניו, הי טאק קעיר אוו ביזנעס אן די פעיס פון די געטשקע, ווי קינח ער האט זיך געקלינט בחותמו אויף די נאז פון די עבודה זרה פון פאהר, ער האט געוואלט פארשעמען, ס'איז אים קוים געווארן אף להם ווי יריחם, ס'האט פיין געשמעקט, הוי משעשה עבודה זרה מקלסן לו, די גלחים דארטן האבן אים געלויבט, ווען איינער זאגט מי העולם לו הוי האדם שעבדה לזיו בכך, אז זיי האבן עס משבח געווען, וואו ער וואס עמעזינג דזשאב דאן, ווייסט ער קען טאקע, דער בחור קאן. נאו איווען נאו זיי האבן געוויסט אז א איד זיי האבן געמיינט טייל ווילן לערנען אז זיי האבן געמיינט חוזק צו מאכן פון אים זיי האבן געוויסט אז א איד האט נישט געטון לשם עבודה זרה האבן זיי חוזק געמאכט פון אים בלשון סארגענאר. סארקעזם, קארעקט, בלשון סארגענאר וויטש וואלד מין סאמטינג סימילער טו דעט. הפויער עצמו לבעל פויער איז געשטאנען אין די משנה, הרי זה עבודתו. זאגט די גמרא, אף על גב דעם מכוון לוויזי, איווען דאו ער מיינט צו פארשעמען עבודה זרה, באט אויב ער טוט עס דאס איז א עבודה, דארף ער האבן א כפרה, און טאמער איז געווען בשוגג איז ער דארף ברעגן א קרבן, טאמער מען האט אים געווארענט פארדעם גייט ער זיין חייב מיתה. הזורק אבן למרכולת, זי היא עבודה זרה. זאגט די גמרא, אף על גב דעם מכוון למרגמה, די זעלבע סברא, איווען דאו ער וויל פארשטיינערן די עבודה זרה, ער וויל פארשעמען די עבודה זרה, מיט דעם אלעם דאס איז די וועג פון דינען די עבודה זרה, איז מען חייב, מען דארף א כפרה. דערציילט די גמרא, רבי מנשה אבד ק ז ל לבית תרסה, רבי מנשה איז געפארן צו די שטאט תרסה, אמרי לו האבן זיי געזאגט עבודה זרה היא די ק ה האסט דא די עבודה זרה, שקל איז ער געגאנגען, שקל פיס צו ער האט גענומען א קלאסטער אוו מאד, שדה בה און ער האט עס געווארפן אויף די עבודה זרה, אמרי לו האבן זיי געזאגט העי די ווייסט נישט וואסערע פלעוו עבודה זרה דאס איז, מרכולת היא, דאס איז די מרכולת וואס מען דינט עס אזוי מיט ווארפן זאכן, אמר לי האט רבי מנשה געזאגט, אין די משנה שטייט הזורק אבן למרכולת ניין ווען מען טוט עס לכבודה פון די עבודה זרה דעמאלס איז א פראבלעם אבער איך האב עס טון צו פארשעמען די עבודה זרה אויב איז אויך שנים ביה אישו ווען די משנה וואלט געזאגט הזורק אבן במרכולת מיט א בית וואלט משמע געווען די ווארפען דאס אליינס איז א פראבלעם אבער היות עס שטייט למרכולת אין אדער ווארדס טו די אנער אוו די מרכולת דעטס א פראבלעם איך האב עס טון צו פארשעמען איז עס נישט קיין אישו. עשה שאול ביי א מדרש איז געקומען פרעגן בית מדרש דיד איי דא סאמטינג ראנג אדער נישט, אמרו לו האבן זיי אגילת הזורק עיווען ביר מקהלות נאן, אף על גב די מכוון למרגמה אפילו ער מיינט צו פארשעמען דארף מען נאך אלץ האבן א קרבן ער זיין א שוגג אבער א קרבן דארף ער ברענגן, אמר לי האט ער געזאגט אוי וויי כ'האב עובר געווען איי זל אשכול איי כ'וועל גיין כ'וועל עס אראפ נעמען פון די עבודה זרה, אמרי לו האבן זיי געזאגט טאטש עס נישט דשאסט בעק אף, עכא דאן נויט לא סיידע וואס נעמט עס אראפ פון דארטן, ואחד הנושא סיי דער וואס לייגט עס ארויף חייב איז חייב, די ריזענס פארוואס ביידע וועגן איז מחייב, על כל חדה וחדה רבקה לחברה שופכת, ווען נעמסט אראפ מאכסטו פלאץ פאר איינער אנדערש די נעקסט גיי זאל קומען, אדער אזוי איז דאס א חלק פון די עבודה פון דינען די עבודה זרה ממילא דזשאסט לאז עס, גיי בעט די אייבערשטער זאל דיך מוחל זיין ברענג א קרבן און מיט דעם וועסטו האבן אן עתיד. אין די הייליגע תורה שטייט אין זרעך לא שטתיין להבל המולך מען זאל נישט נעמען די קינדער און אריבערפירן פאר די עבודה זרה פון מולך, נאו דער איז טו סטעפס אין דעט, דאס מיינט די כנענים האבן זיך געפירט מען האט גענומען די קינדער איבערגעגעבן פארן גלח, די גלח האט עס געפירט דורך די פייער, נאו פאר וויטש סטעפ איז מען חייב מיתה? זאגט די משנה על נושא מזרע למולך ער געבט איבער פאר די גלח איינער חייב איז נאכנישט חייב? עד שימסור למולך ביז ער האט עס איבערגעגעבן אינגאנצן פאר די עבודה זרה, אין אנדער ווארטס איבערגעגעבן פאר די משרתים פון די עבודה זרה, און ויעביר באש דער גלח זאל עס טאקע אריבערפירן דורך די פייער. מסר למולך ער האט עס געגעבן פארן גלח, ולא העביר באש ער האט עס נישט אדורכגעפירט אין פייער, אדער העביר באש ולא מסר למולך ער האט עס נישט געגעבן פארן גלח, איינער חייב עד שימסור למולך ויעביר באש, עס דארף זיין צוויי סטעפס און מען דארף מקיים זיין ביידע, ער זאל עס איבערגעבן פאר די מיניסטער, און דער מיניסטער זאל עס איבערנעמען אריבער די פייער. קטנים האבן געלערנט אין די משנה, דף נ ג עמוד א', אז עבודה זרה, איינס, וקטנים איז געשטאנען נאכדעם מולך, איט סאונדס לייק איטס טו דיפרענט עבירות. אמר רב אבן, תנן כמאן דאמר דאס איז גיין אזוי ווי דער וואס האלט אז מולך לאו עבודה זרה, איטס נאט אנדער די אמברעלע פון עבודה זרה, ממילא איז עס א סעפרעט זאך, ס'איז דא מולך און ס'איז דא עבודה זרה. די תניא'ס האבן געלערנט אין א ברייתא, אחד למולך, סיי דער וואס פירט זיינע קינדער פאר די מולך, ואיכא דשאר עבודה זרה חייב איז ער חייב. רב אלעזר בן רבי שמעון אומר, למולך חייב, שלא למולך פאר אנדערע עבודה זרה פטור איז ער פטור. ס'איז פאר די תנא קמא האלט, די עבודת המולך הייסט עבודה זרה. ממילא טאמער טוסט עס ביי א אנדערע עבודה זרה גייסטו אויך זיין חייב. רב אלעזר בן רבי שמעון האלט עבודת המולך איז נאר אנדער די. קאטעגארי אויף עבודה זרה איז סאמטינג סעפערעט, ממילא ביסטו נאר חייב אויב די טוסט עס דווקא פאר מולך, ס'איז דא א גילוי הקראה, איווען דאו עס איז נישט קיין עבודה זרה איז מען נאך אלץ חייב, ס'איז נישט קאנסידערעד עבודה זרה לויט רבי שמעון, לויט רבי אלעזר ורבי שמעון, אבער מ'איז חייב טאמער מ'טוט עס פאר די מולך. אמר אביי, רבי אלעזר ברבי שמעון ורבי חנינא בן אנטיגנוס אמרי דאמרי אחד ביידע האבן געזאגט די זעלבע זאך, רבי אלעזר ברבי שמעון הודה אמרן, מ'האט יעצט געשמועסט אז דווקא ביי מולך ביי די אנדערע נישט, פארוואס ווייל ס'איז נישט קאנסידערעד עבודה זרה. ר' חנינא בן אנטיגנוס, די תניא אונז האבן געלערנט אין א ברייתא, ר' חנינא בן אנטיגנוס אומר מפני מה תפסו תורה לשון מולך, פארוואס האט די אייבערשטער אנגעכאפט אין די תורה די מולך עבודה זרה א לשון פון א קעניג, צו ווייזן, כל דבר שמלכי' עליהם, עניטינג וואס מען טוט פאר די איז קאנסידערט אזוי ווי א מולך אפילו צרור אפילו טאמער מען טוט עס פאר א שטיין, ואפילו כסף אפילו פאר א שפענדל האלץ, נאו מעטער וואט איט איז, ודאי אויב די תורה רופט עס אן מולך, איווען דאו דאס איז האט נישט קיין שייכות צו עבודה זרה, מען רעדט וועגן א שטיין אדער א שפענדל, א טוטפיק, אבער היות די רופט עס אן בשם מולך ביסטו שוין חייב. רבא אמר רבא זאגט וואס העט זיין א חילוק, מולך ארי' איכא ביי ני', די חילוק צווישן די צוויי גייט זיין ביי א טעמפארערי זאך, לויט ר' חנינא בן התגנז א מענטש וואס פירט זיין זון פאר א שטיין אדער פאר א שפענדל איז ער חייב אויב די נאמען איז מויליך, איווען דאו עס איז נישט ראוי פאר דעם, עס איז נישט געמאכט פאר דעם, עטס טעמפארערילי געקרוינט אלס זיין מוליך, צו נעמען זיין זון גייט ער שוין זיין חייב, ער האט זיך גערופן מוליך אפילו עס איז בדרך ארעי, גייט ער שוין זיין חייב, לויט רבי אלעזר ורבי שמעון דארף ער זיין א מוליך קביע און טאמער נישט איז ער נישט חייב, סמך ד' אמר ווייס, אמר רבי ינאי. איינער חייב עד שימסרני למשה'ס עבודות ה', ער דארף עס איבערגעבן פאר די עבודה פאר די גלחים, און זיי זאלן עס אריבערפירן די פייערשט, דעם ווייל שטייט אין פסוק, אם מזרעיך לא תיתן, זאלסטו נישט איבערגעבן, להעביר למולך, דעט מינס דעט איטס טו סטעפס, דו זאלסט נישט נעמען דיינע קינדער און איבערגעבן, די מענטשן צו וועם דו האסט עס איבערגעגעבן, זיי גייען עס אריבערפירן דורך די פייער. תניא נ עמך האט מען אזוי געלערנט אין א ברייתא. יאכל איך וואלט געוואלט מיינען העביר עטס אליינס אריבערגעפירט זיין קינדס די עבודה זרה מוליך ולא מות עטס נישט געגעבן פאר די גלחים יין חייב זאל ער אויך זיין חייב טעמא לומר ניין לא סיטיין די איבערגעבן איז איין עבירה נאכדעם די מוליך די עבודה די גלחים פון די עבודה זרה זיי גייען עס אריבערפירן דעמאלטס איז מען חייב די ריכטיגע וועג. מוסר למולך, ער האט עס איבערגעגעבן פאר די גלח ולא ה', ווי למעשה דער גלח האט עס נישט איבערגעגעבן, יחי וואלט איך געוואלט מיינען יא ער חייב, תלמוד לומר להעביר, עגעין ס'דארף זיין ביידע סטעפס, מוסר והעביר שלא למולך, אויב דער טאטע האט איבערגעגעבן זיין זון אבער נישט פאר די עבודה זרה פאר א צווייטע עבודה זרה, יחי יא ער חייב וואלט איך געקענט מיינען מ'איז חייב, תלמוד לומר שטייט אין פסוק דווקא למולך. מות והבל המולך ולא יבא האש, עס איבערגעבן פאר עבודה זרה פאר מולך אבער נישט דורך פייער, יאכל יין חי וואלט געקענט מיינען מות חי, ווייל למעשה אין די פסוק אין ויקרא שטייט מי זרעך לא תתן להבל המולך שטייט נישט די ווארט וועגן פייער, זאגט די פסוק ניין נאמר כאן להעביר שטייט דא די ווארט להעביר ונאמר להלן אין די ווארים שטייט אויכעט לא ימצא וכו' מעביר בנוי יביתו בו אש, היות ס'שטייט הברה ביי ביידע פלעצער, מעל להלן בואש, דארט שטייט יא בואש, אויף כאן אפילו ווען מ'רעדט וועגן מולך שטייט נישט די ווארט בואש, איז אויך איז בואש מיינט עס אויך פייער. ממה כאן מולך, אויף להלן דווקא לא מולך. קומט אויס איין פסוק איז משלים די צווייטע, די דברים איז משלים די פרטים פון ויקרא, וואטעווער איז מיסינג אין ויקרא, דברים איז מגלה אז דאס מיינט עס. אמר רבי אחא ורעי דרבי העביר כל זרעו, טאמער האט ער אריבערגעפירט אלע זיינע קינדער צו די עבודה זרה פון מולך, פטור גייט ער זיין פטור, נישט דעם ווייל עס שטייט אין פסוק מי זרעך נישט די קינדער, נאר מי זרעך א חלק פון די קינדער ולא כל זרעך נישט אלע קינדער. תוספות פרעגט, די ערשטע סעקאנד די טאטע נעמט אריבער די ערשטע קינד, איז ער שוין חייב מיתה? וויאזוי איז שייך ער זאל ברענגען די גאנצע משפחה זאל זיין חייב? איינמאל מ'האט אריבערגעפירט די ערשטע גייט מען אים שוין הרג'נען און מ'גייט נישט לאזן גיין ווייטער. זאגט תוספות מ'רעדט דא וועגן איינער וואס האט נאר איין קינד, ער האט אריבערגעפירט דער קינד, אויב אזוי איז דאס געווען כל זרעך, אויב אזוי איז ער נישט חייב, אדער? אז מ'מאכט א גרויסע טשו טשו טרעין און די פארט אריבער מיט אלע צוזאמען אויפאיינמאל, דעמאלס קען יא זיין אלע קינדער אויפאיינמאל. מוה רב אשר, העביר אויס צו מיר, האט אריבערגעפירט זיין זון וואס איז בלינד, מאיר, וואס איז דעמאלס די הלכה? אדער, ישן מאיר, נעמט זיין קינד בשעת ער שלאפט, וואס איז דעמאלס די הלכה? האו אבאוט בן בנו, בן בתו, מאיר, טאמער גענומען זיינע אייניקלעך, איז ער חייב אדער נישט? הייסט דאס דרך עברה ווען דער קינד אליינס קען נישט גיין אדער ווייל ער שלאפט אדער ווייל ער איז בלינד, איז דעט קאנסידערט פשוט ווען מען פירט איינעם מיינט עס א מענטש וואס קען גיין און דו נעמסט אים דו טראגסט אים אריבער, א סומא קען נישט אליינס גיין, איינער וואס שלאפט קען אויך נישט גיין, איז מען דעמאלס חייב אדער נישט? זאגט די גמרא תפשוט מי יחודה, די חדר קען מען יא פושט זיין, תפשוט מי יחודה, די תניא אונז האבן געלערנט אין א ברייתא, כי מזרעו נשא למולך, מה התלמוד לומר, לכאורה פארוואס פעלט עס אויס, ווייל לפי שנאמר שטייט אין א אנדערע פסוק, לא ימוצא וכו' מעברי בנו איבתו באש, עיני ווייס זיך נאר, אילו בבנו איבתו זיין זון אדער טאכטער, בן בנו איב בן בתו די אייניקל מן העין, תלמוד לומר שטייט אין פסוק בסיתו מי זרעו פון עני פון די קינדער למולך איז מען שוין חייב. פרעגט די גמרא תנא אונז האבן געלערנט תנא די תנא פון די ברייתא פסוק ב מ כי מזרעו הייבט ער אן פון פרשת קדושים פסוק ג כי מזרעו וסלק און ער ענדיגט צו מיט פסוק ד בסיתו מי זרעו וואס טשעינדזשט די פסוקים זאגט די גמרא דרשה אחרונה יעדע ברייתא נעמט ארויס פון די צווייטע פסוק נאך א דרש, נאכדעם וואס איך האב גע'דרש'נט פון די ערשטע פסוק אז יעדע איינער וואס ברענגט זיין קינד מזרעו, אפילו א אייניקל, בן בנו אדער בן בתו, למולך, גייט ער זיין חייב, לאט מיך הערן נאך א דין, זרעו שטייט אין פסוק כי מזרעו נשא למולך, עיני ווייס איך נאר, אילו זרע א כשר, א כשר קינד, דעמאלס איז מען חייב, אבער זרע פסול, א ממזר'ל, וויאזוי ווייסטו מנין אז מ'גייט אויך זיין חייב אויב מ'פירט אויף א רבי צו די עבודה זרה? טעם לוי ווי שטייט אין פסוק בעשיתו מזרע לעמלך נאו מעטער וואט קיינד אוו הכשר דער קינד האט, טאמער איז ער זיין קינד און ער פירט אים א רבי איז ער שוין חייב. אמר רב יהודה, אינו חייב עד שיעבירני דרך עברה אזוי ווי די מנהג פון דינען די עבודה זרה די פראפער וועי. פרעגט די גמרא היכי דמי וואס איז די וועג וויאזוי טוט מען דאס? אמר אביי שטרגא דלבנה במצר, ס'דא א שירעפן שטיינער הויעך אינמיטן, ונראה מהאי גיסא א פייער פון די רעכטע זייט, ונראה מהאי גיסא א פייער פון די לינקע זייט, און אזוי וואקט מען דארטן אריבער. סאו די קינד ווערט נישט פארברענט, ווייל מען טראגט אים. רייט? מען האלט אים אין די הענט. שטייט אין די ברייתא, מעביר עצמו איז פטור. איינער טוט עס אליינס איז פטור. נאר ער איז אדורכגעגאנגען די עבירה גייט מען אים גארנישט טון. נאר טאמער ווערט מען פארברענט רייט עוועי, דעמאלטס איז אוודאי איז ער פטור. וואס איז די שאלה? נאר וואס דען? דער טאטע טראגט אים אין די הענט, גייט אויף די בריקס, און ממילא ווערט ער נישט פארברענט, איז נישט קיין פראבלעם. ר' וואלמער, ווען מען שווארצט די פיראיע, אזוי ווי מען טאנצט פירעם, זיי פלעגן אנצינדן א פייער אין א לאך און מען האט געטאנצן ארום און ארום, סאו בימי קדם האט מען זיך געפירט מען האט אנגעצינדן א פייער לכבוד פירעם און אזוי האט מען געטאנצן, סאו סימילער צו דעם האט מען געטון די עבודה זרה ביי מולך האט מען אזוי געטון. נאר די ארוך איז מסביר, די ארוך איז א ראשון, וואס איז געווען די עבודת הקודש פון די בחורים אין פירעם, זאגט ער אז פאר פירעם האט מען אויפגעהאנגען אזא עפר עפר. אז א סטראק א באדי אזוי ווי עפעס מיט עפידזשי טענק יו די וואלוו עדיוקעישאן איז קיקינג אין די עפידזשי מען האט אים אויפגעהאנגען דארטן אפאר טעג פאר פורים פורים אליינס האט מען אים אריינגעלייגט אין די גריל אזוי צוביסלעך אראפגעלאזט אויף א פייער און מען האט געטאנצן מען האט געזינגען ארום און ארום די המון מען האט געטאנצן פון די זייט געטאנצן פון די זייט און מען האט געדזשאמפט פון די זייט גריב צו די אנדערע זייט גריב די רמא לייגט צו אין הלכות פורים דכאין הוי ה א מנהג פון די קינדער צו מאכן א צירית סמן אדער צו שרייבן זיין נאמען אויף עצים און אבנים, און מען האט געהאקט איינער אויפן צווייטן ביז דער נאמען איז געווארן אויסגעמאכט מקיים צו זיין תומכי הזכר העמלק, זאגט דער רמא, דאס איז דער מקור צו האקן בשעת מען זאגט דעם נאמען פון המן ביי די מגילה, ווייל מען האט דאס געטון אלס מקיים צו זיין דעם מצוה, שרייבט ער צו אינעם קוואוטינג. ואין לבטל שום מנהג, מ'זאל נישט מבטל זיין קיין שום מנהג, אוי לילוי גולם, צו לאכן אויף דעם, כי לא לחינם הקפיא, איז דא א ריזאן פארוואס מ'האט עס מסכן געווען, קען זיין דו פארשטייסט נישט, טוה עס ווייטער ווייל אזוי האט מען געטון, זאלסטו ווייטער אזוי טון. עס איז ווייניגער פון שלושים יום, עס האט מען שוין געזאגט נעכטן, יא, תניא כבוסה דרבה, די עקסייטמענט ברענגט עס אריין, געט אינטו די ספיריט. תניא כבוסתא די רוב האבן געלערנט א ברייתא אזוי ווי רבא אז איינער חי ווען מענטשן זענען נישט חי ווען מ'געט איבער די זון למולך עד שיעבור עני דרך עברותא נאר טאמער מ'טוט עס די רעגולער וועג און ממילא העביר אויב די רגל אויב איז טון אן די גראונד אויף די פיס פטור גייט ער זיין פטור די דרך עבודתו פון א קעניג איז נאר איז נישט ווען מ'טוט עס מיט די פיס אין אדער ווארדס מ'דארף אים טראגן מ'דארף אים האלטן אין די הענט און אזוי אריבערפירן טאמער טוסט עס עפעס אנדערש האסטו נישט האסטו נישט עובר געווען. דער רמב ם שרייבט אז דער טאטע האט אריבערגעפירט די קינד האלטנדיג די הענט אבער ברגליו אויף די אייגענע פיס, אז דאס איז די אופן ווי אזוי מען האט עובר געווען. פארשטאנען ווייטער די ברייתא ואינו חייב אלא יוצא ירחו, הוא כיצד? וואס קומט צו דא ממעט זיין? בני ובתו חייב, פאר זיך און זיינע אייגענע קינדער, זון אדער טאכטער זיי חייב, אביו ואמו ער וויל מזכה זיין זיינע עלטערן, אחיו ואחותו, פאטער גייט ער זיין פטור, עס דארף זיין יוצא חלוציו. העביר עצמו פטור, ורב לוזי ורב שמעון מחייב, רב לוזי ורב שמעון האלט אז פאר זיך אליינס איז מען חייב, און די גמרא וועט שוין מסביר זיין די מחלוקת. נישט פארשטאנען אין די ברייתא אחד למולך ואחד לשאר עבודה זרה, אבער פירט ער איבער זיין זון פאר די מולך אדער עני אנדערע עבודה זרה, חייב. רב לוזי ברב שמעון אומר למולך חייב, שלא למולך איז ער פטור. אמר אילן מאי טעמא דרבי לוזי ברב שמעון, ווייל אמר קרא שטייט אין פסוק לא ימצא בך מעבר בנוי ביתו ובואיש, גיי איך מפרש זיין בך מיינט בעצמך מיט דיך אליינס, דער דרש איז דער בחור מחייב צו זיין דעם מענטש וואס גייט אליינס אריבער? פרעגט די גמרא ולא רבנן לא דרשו בחור זיי דרשן נישט דער ווארט בחור אז ס'מיינט זיך אליינס, ואתנן צו האבן געלערנט אין א משנה מסכת בבא מציעא, איינער וואס האט א צוויי עבידות, צוויי פרידזשירעיטערס ליגן אויף די ראוד, קען נישט שלעפן ביידע, און איז די הלכה וועלכע גייט ער נעמען, איינס אין זיינס און איינס אין זיין חבר'ס? אווי דאס סאיז זיין אבידה ואווי דאס אויף איז די צווייטענס פון זיין טאטע שלא כדומת ואמרינן האט מען געזאגט פארוואס קומט ער פאר זיין טאטע מאי טעמא ואמר רבי יהודה אמר כלל וואס שטייט אין פסוק אפס כלא יהיה בך אביון טאהשעט מען א מענטש דארף טוהן זיין השתדלות ער זאל נישט צוקומען צו קיין עניות מען רעדט וועגן געלט זאכן דארפסטו טוהן השתדלות. שלא קודמת של כל אדם, פאר זיך אליינס, קודם נעם קעיר פון זיך אליינס, יו וויל בי קאמפארטעבל אז קיינער קעיר נעמט דיר, קום נישט צו קיין עניות, ממילא דרשנ'ט מען די ווארט בע ח מיינט איך אליינס, זעסט אז די חכמים דרשנ'ען יא די ווארט בע ח, זאגט אים די גמרא הא סמ ד, דארט לערן איך ארויס די הלכה מאי עפעס פון די איבריגע ווארט עפעס, סאו פשוט פשט אין פסוק איז א צוזאג צו כלל ישראל, זאלסט וויסן ס'עט נישט זיין קיין אביונים, מ'עט זיין וואויל, עט נישט זיין קיין ארעמע לייט אין כלל ישראל, אבער לכאורה בעיסד אויף דעם איז די ווארט עפעס איבריג, טייטשט מען עס אלס א ווארנינג אז עס וועט זאל נישט פארלענדט ווערן כי אפס כסף ס'זאל נישט פארענדיגט ווערן די געלט, טייטשט מען די פסוק בי קערפול ס'זאל נישט זיין קיין עניות, און היות אונז האבן נישט ס'נישט שייך נישט אוועק צו נעמען עניות, דארף מען טייטשן די ווארט בך ביי דיך אליינס, בי קערפול אז דו זאלסט נישט זיין קיין עני, טוה השתדלות, ארבעט, טוה וואטעווער מען דארף אז מען זאל נישט צוקומען צו קיין ארעמקייט. אין מדרש אויף אין די וואך אין די פרשה אויפן פסוק ושמתי לך מקום נאנוס שמה אור המקלט כדי צו שטעלן א פלאץ זאלסט קענען אוועק לויפן שטייט אין מדרש כששמע משה משה האט געהערט די פסוק האט ער געזאגט ברוך השם איך בין אנטלאפן פון די שווערד פון פרעה. לכאורה וואס איז די שייכות צווישן די צוויי? שטייט אין ספרים הקדושים אז באמת קען א מענטש טראכטן אלעס ווערט געפירט מיט השגחה עליונה אלץ השגחה פרטית אלעס איז פון אויבן אויב אזוי וואס דארף איך טרייען צו טון השתדלות, סיי ביי פרנסה, סיי נישט צו גיין צו א דעינדזשערעס פלאץ, טאמער ס'איז באשערט איז באשערט, אויפציען די קינדער, אלץ געשענט עניוועי מן השמים, אבער ביי מצוות סגולה זעהן מיר, דער הורג דארף אנטלויפן, ער דארף זיך ראטעווען פון די גואל האדום, מען זאגט נישט אז ס'איז באשערט איז באשערט, כ'קען גארנישט טון, נאר די אמת איז, מען דארף טון וואס מען דארף טון, סאו משה רבינו האט זיך געזארגט, קען זיין ווען ער איז אנטלאפן מחרב פרעה, קען זיין ער האט נישט געטון ריכטיג, אפשר האט ער געדארפט גלייבן, דער אייבערשטער האט מיך שליט און איך דארף גארנישט טון, לאז די וועלט זיך פירן, א געהערטע מצוה פון נסעתי לך שם מקום לא נשמעו, כ'האב דיר געגעבן א פלאץ צו אנטלויפן, דער אייבערשטער וויל א מענטש זאל טון וואס איז אין דיין כח, האט ער זיך בארואיגט, האט געזאגט ברוך השם איך בין אנטלאפן, איך האב געטון די ריכטיגע זאך. דאס וועקעישאן שמועסט מען דא אויפן פסוק עפעס כי יהיה בך אביון, א מענטש דארף טון זיין השתדלות ברוחניות, בגשמיות, כ'האב א שוואכע קאפ, כ'קען גארנישט טון, דער אייבערשטער האט געזאגט דו טו, מען דארף נישט אויפטון, מען דארף טון, טו וואס דו קענסט וועט דער אייבערשטער דיר שוין צוהעלפן ווייטער. אמר רבי יוסי ברבי חנינא, שלש כריתות בעבודה זרה, שטרייט דריי מאל די ווארט כריתות, די ענין פון כרות ביי עבודה זרה, למה, פארוואס דארף עס שטיין דריי מאל? סאו אין די תורה ווען מען רעדט וועגן מולך שטייט ואני אתן את פני באש ההיא והכרתי אותו מקרב עמו, איין מאל כרות, ושמתי אני את פני באש ההיא ומשפחתו והכרתי אותו ואת כל הזונים אחריו לזנות אחרי המולך, נאכאמאל כרות, נאכדעם. אפילו מולך וועט נישט זיין קיין עבודה זרה, די ברייתא רופט עס אבער אן עבודה זרה. נאו די דריטע מאל שטייט אין די תורה כי דבר השם בזו ואת מצוותו הפר היא כרת תכרת הנפש ההיא עוונה בה שטייט דריי מאל די כרת פארוואס פעלט עס אויס? זאגט די גמרא אחת לא כדרכה ווען מען דינט די עבודה זרה די רעגולער וועג ואחת לא שלא כדרכה ואחת למולך ס'איז דאך דא א שיטה אז מולך איז נישט קיין עבודה זרה האסט א ספעשל לימוד וועגן מולך ולמאן דאמר מוליך עבודה זרה היא, אויב איז אויך אינקלודעד אין די רעגולער עבודה זרה כדרכו, כרת ביי מוליך למה לי פארוואס שטייט ארויס א עקסטרע כרת ביי מוליך, למעברי בנוי שלא שלא כדרכו, אין אדער ווארדס, די עבודה זרה דינט מען נישט דורך דורכפירן די פייער, אבער ער האט עס געטון לכבודו פון די עבודה זרה האט ער עס יא געטון, סא אונז האבן געהאט אויבן א דרשה פון די גמרא, מען לערנט ארויס פון פסוקים אז זיי ווייעך מנסך מקטיר און משתחווה איז מחייב אקראס די באורד, איטס יוניווערסעל ביי יעדע סארט עבודה זרה, אויב אזוי פון די עקסטרע קורס לערן איך ארויס אז ביי אפילו די דורכפירן איז נישט ביי די עבודה זרה פון מולך גייט מען אויך זיין חייב, ווייל למאן דאמר מגדף עבודה זרה אז אפילו ווען מען שעלט איז אויך קאנסידערט עבודה זרה, כרת מיט מגדף לאמלי פארוואס דארף שטיין נאכמאל כרת? אויב ס'איז א רגל עבודה זרה איז עס שוין אינקלודעד אין די איסור פון כרת? אין חידא תניא האבן מיר געלערנט אין א ברייתא, היא כרית היא כרית מיינט היא כרית בעולם הזה, איינער וואס טוט עבודה זרה, ער העט נישט שטארבן יונג, ער העט אפווישן נעבעך די קינדער, ס'הייסט די איסור כרת איז פאר זיך און פאר די קינדער, תהי' כרית איז לעולם הבא, לאחר מות העט ער אויך נישט האבן קיין חלק אין עולם הבא, דברי ר' עקיבא. אמר לו רבי שמואל ולקבוע נעים עס שטייט שוין אין די פריערדיגע פסוק ונכרסו הנפש ההיא מקרב עמו, וכי שלושה עולמים יש אז טאקע זיך עצה געבן מיט צוויי, עולם הזה און עולם הבא, וואטס די טירד ווארלד? אלא נאר וואס דען, ונכרסו הנפש ההיא מקרב עמו מיינט בעולם הזה. הי כרית מיינט לעולם הבא. תהי כרית הנפש ההיא די דריטע מאל איז דיברו תורה כלשון בני אדם, נישטא קיין ספעשל לימוד אן דעט נאוט, העוו א וואנדערפול איווענינג ענד טענק יו פאר ליסענינג ענד סארי פאר די שארט שער, דידענט העיר דעט נאו אייל.